Blonda olal Mia Mel Naoloso An gi ang'o pa kama antiere ni? Yapara ma.

ani magocho bwana karini sewa ya huyo kijo manjo kilwe mwana ndiye customer ah ape maana ndo kusentia
bwana kairo nyoro ni wuok kata nade bwana manyoro na winjo ni wuok mana gi pick up iwuok iwuok mana bang'a Abingine ndio sina uju ungisane bwana ukadwa nini kanywele ta video mana ni doge ngok kumtusi bwana ni doge ngok map tumudugo sehemu penye mago jomage an koro kata kaka chupot kende akia anayudora mta iwe chango kata wallet awinjo ni nami wallet mane memea wallet mane memea wallet dhi wal kucho gi jok muwaloga godo mane imiyo wallet jok miwalogo gi wallet okay wakelni mbaka wallet noero Wallet ni golo kisungori ne mon ni in gi pesa donge ni wuok aken nyoro ng'ama nomiyi pesa mowil 50-50 mowil kama mang'eny manyien ni in ga wallet imiyo dosini 350 dosina to donge ichulo ji e thum pesa ng'ama omiyi pesa nyoro wuod dosina wuwi Not your salary, He made advance.

Omera imako omena ni chido si ni ema winjo ni koro idwa miel go gi thuon ni dhao. Igolo lweny ni dwa miel gi chido si ni omera modugo weyi. Ko weyi ni mondo imiel. Koro kod chako miel akona. Seche go dinane ni kanye. Eh? Dosinane ni kanyo seche.
Dosini dong ni kanyo ero. Ananeno na kaka ichako miel kipam lweti ni. Donje e, eh, e, eh, gini ni. E, dance floor kipam lweti wacho ni bas. Koro dwa miel akona. Malimela mela ka gini. Ah, sorry, oh, sorry, oh.
Mike, Mike, Mike. moduogo moduogo wach ni gole uru gole uru dosini ne dwaro dhi pare
bana inga manono lakini bana inga kani neno kaseme lakini tama e kodi tama e ko asemera hata hata mie kongo nare hata mie kongo nare tu in mokongo ni wacho kisungu an kodi dai ida ida ida ida ni ni an ni an an jatich inyiso ji ni an an jatich ajatich manade kwa sata rito ne ga friend na mani majua weka walo an an ga jatich an ni an an an an Ng'ama noting'a ka an soya manager jai. yudo ka an manager yudo ka dosini oketi nego dasta mag tang'o an ok anyago dasta Macha to bwana. fara. wan gi jatich ma nyako iweni ka an in miyo ni nyaka omo pi by the way jatiju no odwaro ang'o mana mana winyo ni mana winyo ni oluonga ne ni owuonda ni luonga sama akalo ka dosini kalo dong amanyi dong ni in isimba imanya ng'o

Wende si nigi CD moro dong dong- dong CD CD ni moro ma ma ma ni biro godo ma ma ni wacho ni CD mag eh, classics 24 in 1. Nigerian eh, 24 in 1 moro ma noting'o nyaka ng'ane oting'o tonda awe ne gi Guardian kanyo. Angel.
eh guardian angel Blood so sister mwana chief Belikani. mwana kwa
Tuwili nani go- sister mane Hmm. magi iti kalo tonda nade bwana in ing'e tonda minene kalo kaka iwalo no to ok in Chris. To chief ema nooro Tonda. Chief mane mooro Tonda koso nyathino momo. Bwana ini To Joram Shinowacho ne go thum to ne mer, ne en gi stress mane cha. Ok mer noleko e kuoyo kower.
Dong no mer ga. Jejele obi mai jejele. Ah, mano to nyathi kingi moro. Mane sandore.

Ka blood sisters omuonyo wembe. Blood sisters mage mane omuonyo wembe? Koso blood sisters to nyako cha noketo ne wadgi sume chiemo nyamin gi to mae dichuo to chako sando nyathi. Kaso nyako cha en bende oduogo otedo ni nyaka nyathi. To mera kowuok ni chu taluor ato naneno gi chon ito pachi pod ineno gi sani.
pwacha paneno gi sani kose ato pod aketo go pach dosi nie madhi ate ma ditemo kwayo ni ng'uono ano ng'isa ni mura neno ng'isa ni nende ot ma piny kanyo no kadhi ang'eyo to yo gi gari sir ni bire base chieng' mura yudo ku neno akina okwa kama ne giketo ne wuone gi yadh yadh kaila ila e pi ni koro gino nomore ni nyiero lakini in bwana kare kare ini kia gik manyiero chieng' moro nanyiero moro mm. nanyiero moro mane nyalego nyalego thio ka ukris bwana kare kris giro thio loso bas more ye kucho bwana to bande me nyathine bande me dhigo simu ai to jokolio lai lai hema mako bwana to piano ne ne are ni we have given up your kids bande mgiri ne wa tigi ngane giri Gino nowang'o i bandem modhi odonjo adonja ka tiche kama oyudo ka tiche gi pod orwako arwaka uniform machal gi joga ma ji koro trena trena to dilo tiendgi kama to go ni hey
Ano movie man. Chitoko supageti, chamo indomie gi ked gi supageti. To tichene tichene mer.
Indomie. Tichene mer. Tije to dong nyaka mer. Nitie ga gima chande ga malich ma en nyaka ogo ng'ato. Koko mer to dhi go ng'ato. Drunkard master emi wuoye. Jol hailai.
To Ramsi nowagiri to nomang'o kono. No, noluongi chak chak notice nogone gi simu ni mondo gidhi giom. Tungi wach chief no. Ne ng'ani. Yaani in ok ing'e Chief mane mane oro tenda ne go kodi te eh, mpaka tek mana ka yoro kana akweri mondo iwe madho shots. Irundu ini madho shots to no no ketu no ketu kama madhe kama madhe e eh, eh, keg. Dongasi atimo nini atimo nini ya. Wuokoni. ikalo kama nogeng' manogeng' ni VIP mabede nyaka nyathi dosi nipenjo niya who is this guy seche mane mane imetho mera ma iduogo iyiecho nyaka law ka alkogano mera isungori tithawo gidhi gi kisungu don't go there don't go there don't go there ni kare ni wacho dholuo ni wacho go there to kare iwacho dholuo anawe ni wacho kisungu ni go there go there kare ni wacho dholuo asomo go there gi dholuo ni wacho dholuo Iwacho go dhaya gi dholuo embe nuji. Ah, bwana mano to miriambo bwana. Hey, hey. Koro miriambo miriambo nang'o?
Don't lie.
Kabuno to dwaro di address on. Ere ere gine cha. An kabuno ko mar kong. To mado gane mana mado gane mana oro ni daf.
Dong nang'isi ni mago. Chaki dok go. Mekina keto kama atero ne matero keja na bwana. Sasa keja ni nani tani ma oro ni daf ni bigo. Bana kare piten en piten pesa di. Kare bana wal wale dawa gigi. Wale di mane? Isimba. Wal wale no pod aseto i kan tie. Na kwanyo wale no nyaka ngegi ngegi. Tengo kalago eh tipado esano. To nyaka nyisi ana beto dak ndalote. Asika dak ndalote makati yonge.